Essalamu aleýkum mähriban talyp ýaşlar, salam hormatly mugallymlar, eziz watandaşlar. Ýaýlymda akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň täze bir sany siziň bilen. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, eýýäm bäsleşigimiziň bu möwsüminiň üçünji sany Ýaýlymda siziň bilen Iletine bäsleşigimiziň başynda adatdaky ýaly size bir dünýä gowulyklaryny arzuw edýäs. Her biriňiziň has halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwlaýas. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäs. Şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen hem ýaýlymda akyl ýygyşlyk atly telebäsleşigimiz. Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, ine bäsleşigiň her bir sanyna düzgünnamamyza laýyklykda iki sany ýokary okuw mekdebi gatnaşýar. we her ýokary okuw mekdepden iki sany topar bar, sizde ol eýýäm bar. We myhman talyp ýaşlar, eziz watandaşlar, bäsleşigimiziň her bir sanynda her tarapdan, her ýokary okuw mekdebinden synçy mugallym, sowala jogap bermäge goşulyşmaýan synçy mugallymymyz gatnaşýar. Çünki ine bu günki gün hormatly myhmanlarymyz synçy mugallymlarymyz bar. Çünki, ýurdumyzyň iň bir abraýly baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinden Merjen Durdyýewa mugallym bar. Şeýle-de, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyndan Döwletowa Aknabat mugallym bar. Hormatly mugallymlar, hoş gördük. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, ine, bäsleşigimiziň bu gezekki sanynda hem ýurdumyzyň iň bir abraýly Abaýly ýokary okuw mekdepleri öz talyp ýaşlary bilen zehinli talyp ýaşlaryndan düzülen toparlar bilen gatnaşýarlar. Çünki Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlary şeýle-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp ýaşlary gatnaşýar. Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar! Bäsleşigiň başynda biziň esasan siz bilen çözmeli zadymyz bar. Çözgüdi siz ikiňiz, Aknabat mugallym, Merjen mugallym, Siz bize aýdyň. Haýsy biriňiziň toparlaryňyzy birinji duşuşyga çykarsak? Bije çeksek has gowy bolaýmasa? Kabul? Adalatly bolar, bije çeksek. Gowy bolar. Diýmek, edil şu munda-da haýsy toparyň ilkinji çykjagy Molmer siz aýdyň. Aknat ol. Birinji. Iki. Bir, iki. Diýmek, bijäň netijesine görä, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň zehinli talyp ýaşlaryndan düzülen topar bäsleşigiň birinji duşuşygyna gatnaşýar. Gutlaýarys! Allaýew Merdan. Baýramgeldiýew Allanur. Jumadurdyýew Perhat, Abraýewa Jennet, Ballyýewa Eneş, Toparbaşy Şukurowa Maýsa, Saýat, Maýsa, toparyňyz bilen meýdança ýerleşip bilersiňiz, üstünlik hemraňyz bolsun. Siziň garşydaş toparyňyz Türkmen döwlet ykdysadyýeti dolandyryş institutynyň ikinji bir topary Abdyýewa Tumar, Jumaýew Rozy, Annageldiýew Astandurdy, Satamowa Şirin, Ärnepesowa Ogulgül, Toparbaşy Berdiliýew Kerwen. Kerwen, siziň toparyňyzda üstünlikli ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýär hem-de ýerleşip biler. Doganlyk sowalyna-ma? Birinji, ikinji duşuşykda dürli ugurlardan bolup biler. Siziň öz bilim alýan ugruňyzdan hem gabat gelip biler. Ýöne wagty berlen wagt dowam edip durka toparyňyzyň jogaby taýyn bolsa, muny aňlatýan ýörite agzaňyz, yşk ýakýançyňyz bolmaly. Dogry. Şeýle-de, toparbaşy haýsy agzasynyň jogap berýändigini dessine alyp baryja habar bermeli. Adyny tutanyňyz ýeterlik bolar, familiýasyny aýtjak bolup gözlenip oturmaň. We dessine eliňizdäki ses gataldyjyny jogap berýän agza berýäňiz. Wagt almazdan. Wagt almazdan jogap berýän agza taýynlanan jogabyny maňa ýetirýär. Wagt saklanandan soňra jogap berýän agzaň berýän jogabyny men kabul edýänçäm, beýleki agzalar ümsümligi berjaý etmeli. Bu Düzgünnamamyzyň bäş, dokuz bölüminde beýan edilen. Eger bäş, dokuz bölümiň haýsydyr bir düzgüni bozulsa, onda düzgün bozma fakty alyp baryjy tarapyndan, ýagny meň tarapymdan, şeýle döredijilik toparyndan anyklanar we meň tarapymdan yglan ediler. Düzgün bozma fakty ýüze çykan ýagdaýynda siziň beren jogabyňyz gönden-göni nädogry diýip kabul ediler we beýleki topara mümkinçilik berer doly wagt ullanmaga hem-de eger, aýdaly şeýle bir ýagdaý bolsa, berlen wagtyň birinji sekuntynda wagty saklasaňyz, jogap berýän agzaňyzyň beren jogaby ýalňyş bolup çykan ýagdaýynda, onda jogap berýän agza meýdançany boşadar we duşuşyk tamamlanýança oýuna garyşyp bilmez. Şu şertleri ünsüňizden düşürmäň. Sizden ulakan haýyşt edýäs. Bäsleşige başlamanyňyzyň öňüsyrasynda ine hormatly mugallymlarymyz bar, Aknabat mugallym, Merjen mugallym. Bäsleşigiň başynda size uly hormat bilen söz nobatyny berýäs. Talyp ýaşlara bir agy-arzuwlaryňyzy beýan etseňiz hem-de bir ýürek buýsançlaryňyzy bäsleşigimiziň şu ýerinde beýan edip bermegiňizi haýyşt edýäs. Ine, şu ýyl hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir diýip atlandyryldy. Hakykatdan hem, dogrudan hem Türkmenistanyň iň gadymy ýerlerinden, Nusaýdan, Abiwertden, Merwden, Köneürgenç ýaly ýerlerden türkmeniň Ýüpek ýolunyň geçendigi biziň hemmämize mälimdir. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz bize Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby hem peşgeş berdi. Bu kitap diňe türkmen halkyna däl, eýsem adamzada ýagşylyga, dostluga çagyrýan kitap bolup durýandyr. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan her bir işleri türkmen halkyny bagtly, eşretli ýaşatmaklyga gönükdirilendir. Şeýle hem şu gün biz ýokary okuw mekdepleriniň arasynda akyl giňişligi bäsleşigini geçirip otyrys. Bu bäsleşige gatnaşýan iki topara hem üstünlikler arzuw etýärin. Eger şul bäsleşikleriň terbiýeleýji ähmiýeti hem örän uludyr. Talyplar Akyl giňişligi bäsleşigine gatnaşmaklyk bilen, olar diňe bir öz öz ugrundan zehinlerini giňeltmän, eýsem, beýleki ugurlary hem çuňňur öwrenmeklikde olara ýardam eder diýen umydymyz bar. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimizi jan saglyk, işlerine rowaçlyk gazanmagyny arzuw etýärin. Türkmen ata-babalarymyzyň bir gowy sözi bar, Ilini sylany Alla ýalkaýar diýýändir. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri rowaç alsyn! Köp sag boluň Merjen ol. Merjen Momin ine şu ýerde Aknabat Monuma söz geçirmezden bir zady belläsim gelýär-de. Ilki bilen ä beren täsirli gürrüňiňize köp sag bolsun aýdýas. Hem-de ine şu ýerde sözüňiziň arasynda şeýle bir zady bellediňiz-de, çünki geçirilýän bäsleşikler talyp ýaşlara diňe bir öz ugrundan däl-de, eýsem beýleki bir ugurlara içgin aralaşmaga uly mümkinçilik berýär. Diýjek bolýan zadymyz, çünki häzirki pursatda ine Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp ýaşlary bar. Bäsleşigiň yglan edilenine eýýäm ençeme wagt boldy. Wagt siziň taýynlanmaklygyňyz üçin hem-de düzgünnama bilen doly içgin öwrenişmekligiňiz üçin we şu wagtyň içinde siz mümkin bolan ugurlar boýunça taýynlyk gördüňiz. Çünki diňe bir öz ugruňyza degişli däl-de, eýsem, sowallary, mümkin bolaýjak sowallary, ýagny edebiýat bolsun, taryh bolsun, ykdysadyýet bolsun, garaz, şol ugurlarla umumylaşdyryp taýynlanyň. Netijäňizi häzir göreris. Diýmek, siz diňe bir öz ugruňyz däl, eýsem, beýleki bir ugurlar bilen hem, eýýäm, belli bir derejede tatanyş. Şonuň üçin üstünlik hemraňyzda bolsun, ak nobat boluň gezek sizem! Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan diýarymyzda uly ösüşler, belent sepgitlere ýetildi. Ähli pudaklarynda belent sepgitlerine ýetildi. Bu gün hem biz Türkmen döwlet we ykdysadyýet we dolandyryş institutymyz bilen birlikde Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen bilelikde akyl bäsleşigine geldik. Bu bäsleşikleriň geçirilmegi hem hormatly Prezidentimiziň talyp ýaşlarymyz barada, biziň geljegimiz bolan çagamyz barada alada edýändiginiň subutnamasy bolup durýar. Gahryman Arkadagymyzyň döwlet ýolbaşçylygyna geçen günlerinden başlap Döwlet adam üçindir! diýen baş şygary yglan etdi. Bu şu ýerde belläsim gelýär, ähli türkmen halky barada aýratyn alada etmek bilen, biziň biziň geljegimiz bolan talyp ýaşlarymyza uly mümkinçilikler döredýär Gahryman Arkadagymyzyň bu lo talyp ýaşlarymyzyň giň dünýä garaýyşly, maksada okgunly bolmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Gahryman Arkadagymyzyň adyl adyl paýhasyndan dörän kitaplar bolsa talyp ýaşlarymyz üçin, biz üçin aýratyn bir many-mazmuna eýe bolup durýar. Şu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby barada aýdasym gelýär. Bu kitap talyp ýaşlarymyzyň türkmen halkynyň taryhyna, medeniýetine, milliligine bolan buýsanjyny has-da galkyndyrdy. Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyza, türkmen halky üçin, biziň geljegimiz bolan çagalarymyz üçin edýän atalyk aladalary üçin köp sagbolsun aýdýaryn. Okamak üçin, döretmek üçin, işlemek üçin döredip beren şertleri üçin köp sagbolsun aýdýaryn. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işler hemişe rowaç bolsun! Köp sag boluň Akmyrat aga. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Talyp ýaşlaryňyza üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäs mähriban talyp ýaşlar. Bu bäsleşik. Haýsydyr bäsleşigiň öz ýeňijisi bolmaly. Onuň üçin bütinleý dowamynda ählijäňize-hä öz tarapymyzdan üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäs we bäsleşigiň netijeleri haýsy bir toparyň indiki tapgyra geçýändigini beýan eder, anyk eder. Çünki, bu günki gün dört topar bolup bu bäsleşige gatnaşýarsyňyz, iki sany ýokary okuw mekdebi. Bäsleşigiň bu günki sanynyň netijelerine görä, üç topar Şeýle-de ine, bir ýokary okuw mekdebi, bäsleşik ine bular üçin şu gün şu ýerde jemlener. Ýekeje bir topar, alty agzadan ybarat bolan topar bäsleşigiň indiki tapgyryna geçiriler. Mähriban talyp ýaşlar, sowalnamanyň birinji duşuşygy üçin birinji sowaly. Maliýe bazarynyň esasy düzümleri näçe we haýsylar? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Kerwen kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan men jogap bermekçi. Maliýe bazarynyň esasy iki düzümi bar, pul bazary we kapital bazary bar. Pul bazary we. Kapital bazary. Bular hem öz arasynda ýagny bölünýär. Mysal üçin pul bazary ýagny bir ýyl möhletli bolan walýuta bazaryna, kapital bazaryna hem-de.

kabul edýär. Akdyň mazmuny size tarap. Iki iki düzümden ybarat bolýar. Kapital bazarynyň düzümine gymmatly kagyzlar girýär. Hem-de pul bazaryna-da girýär. Siz dogry jogaby aýtmaň. Dogry ýa nädogrydygyny aýdyň. Kabul edýän jogabyny. Kabul edýäňiz. Ýöne goşup bilerdi, şeýlemi? Goşmaça Kerwen ýaňja goşmaça dolulygyna aýtdy, pul bazarynyň düzüminde gysga möhletli we uzak möhletli. Diýmek, Kerwen dogry jogap berdi. Hasaby açdy. Açdy. Gutlaýarys, Kerwen. Şu yş göçürip bilersiňiz. Megerem, Aknabat mugallym, indiki sowalam bular üçin kyn düşmese gerek. Şonuň üçin bu taýda bir ýagdaý bar-da, talyplar, sizde esasy utmaly tarapyňyz yşky ýakmak. Megerem, bu sowal bile gündelik durmuşyňyza-da, okuwlaryňyza gabat gelýän bolmagyňyz ahmal diýjek bolýanym, öz ugruňyza gönderilen degişli sowal. Üns berýäs. Sowalyň dogrumy-a, isleseňiz belläp bilersiňiz. Ikinji sowal. Zähmetiň halkara bölünişigine hem-de bölünişik zerarly harytlaryň özara satyn alynmagyna we satylmagyna esaslandyrylyp, Döwletleriň arasynda alnyp barylýan söwda gatnaşyklarynyň düzgüni, sowal, bu ýerde gürrüň näme barada gidýär, wagt gitdi.

berýär. Biz şu sowalyň jogabyna Bütindünýä Söwda Guramasy diýip karara geldik-de, şo ady guruň gitýär-de. Bütindünýä Söwda Guramasy. Hawa, şo harytlaryň eksporty, importy. Kabul etsek, öňinçäsi siz maňa takyk iki agyz söz bilen jogabyňyzy beýan edip beriň. Men ýalňyş diýemok. Guramaň. Jogabyňyz

Dogry diýip, doly kabul edip bilýän. Gutlaýas! Hasap üýtgedi, deň-edeň. Indi mähriban talyp ýaşlar birinji we ikinji sowal berildi we her sowala her tarapdan bir dogry jogap eşitdik we hasaby şeýlelik bilen deňledik. Diýmek, oýun utuk sany göterimsiz. utuk bilen dowam etjek. Çünki bäsleşigiň üçünji sowaly, talyplar unutmaň, bäsleşik bäş sowaldan ybaratdyr, duşuňyz. Şonuň üçin tijenmeli. Sowal gaty bir gysga däl. Onda-da belläp alsaňyz ýalňyşmarsyňyz, hasap çykaraňyzda. Maslahat. Sowal. Interes, Üç görnüş açar we üç görnüş gulp bar. Gulplary açmak üçin üç gezek synanyşmak ýeterlik bolarmy? Eger ýeterlik bolsa, onda nädip? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Maýsa, kim jogap berýär? Bu sowalyň jogabyny Allanur berýär. Diňleýän. Şu taýda bizde üç görnüş aw gulp bar. Mümkinmi? Ilki şoňa jogap. Mümkin. Mümkin. Aw. Onda gel açaly. Indi düşündirilişi. Düşündir. Üç sany aw gulp bar. Awa. Üç sany hem açar bar. Awa. Indi şu üç açaryň islendik birini alýarys. Islendik Islendik birini birini alybam birinji gulpa deňeýäris. Birinji gulpa deňäris. Indi goý şu gulpa şol açar bolmasyn. Bolmasyn. Hawa. Indi içki ikinji gulpa deňeýäs. Goý oňa-da bolmasyn. Şeýle-dä. Diňleýän. Molumdan soramaň. Jogabyňyz. Jogabymyz. Ikinjä deňediňiz. Ikinjä deňedim. Oňa-da bolmady. Oňa-da bolmady. Üçünjä diýmek şol açar bolýar. Bolýar. Ol düşnükli zat. Sizem iki synanyşyňyzy aýyrdyňyz. Hawa, iki synanyşygym aýyrdym. Indi bizde iki gulp, iki açar galdy. Hawa. Indi ol açarlaryňam islendik birini alýan-da, birinjä deňeýän. Eger bolmasa, onda şol açar hökman ikinji gulpa bolmaly. Sebäbi üçünji. Tapyldy. Eýýäm. Hawa, eýýäm tapyldy. Onda ikinjä bolmaly. Onsoň galan üçünji açarym, soň galan gulpuňky bolaýmaly. Bir gulp, bir açary aldyňyz. Birinjä deňediňiz. Aha. Bolmady. Hawa. Ikinjä deňediňiz. Ikinjä deňedim, bolmady. Üçünjä, diýmek, üçünjiňki. Hökman üçünjiňki bolmaly. Indi mende. Iki synanyşyňyzy aýyrdyňyz. Hawa. Indi ýene bir açar alýan islendik birini. Hawa. Şony birinji gulpa deňeýän. Eger bolmasa, onda onuň hökman ikinji gulpuňky bolmaly. Diýmek, Diýmek, üçünji synanyşymam bitdi. Üçünji synanyşym. Indi galan üçünji açaram, hökman üçünji gulpuňky bolaýmaly. Açarlar. Açarlar Ýerbe-ýer. üçin. Gulplaram. Goýuldy. Hawa. Utuk san siziňki. Gutlaýan. Ine-de, mähriban talyp ýaşlar, bäsleşigiň bu duşuşygynyň üçünji sowaly, hasap iki, bir. Kerwen, tijenmeli. Iňňän gyzykly sowal. Ýöne juda pikirlenmek gerek. Sowal. Ol antiki filosoflaryň içinde ilkinji bolup filosofiýany takyk ylymdan tapawutlandyryp başlaýar. Ol manylar ýa-da ilkinji esaslar we sebäpler baradaky ylym bolan birinji filosofiýany tebigaty öwrenýän ikinji filosofiýadan tapawutlandyrypdyr. Onuň pikirine görä, diňe birinji filosofiýa sözüň doly manysynda filosofiýadyr. Sowal, gürrüň kim barada gidýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Kerwen. Bizden. Kim jogap berer? Bizden Tumar jogap berer. Tumar diňleýäs. Tumar. Sowala düşündiňiz? Hawa. Diýmek. Bu soragyň jogaby Pifagor. Pifagor. Hawa. Pifagor samostly. Doly aýdyňda şeýle. Pifagor. Hawa, Pifagor. Tumar. Gutaryňky jogabyňyz-a şol şeýle. Hawa. Kabul edýän. Kabul edýän. Pifagor nä wagt ýaşap geçen? Ýaşan ýyllary. Ýa-da diňe meň beren sowalyma jogap berip, şoň bilen jemlenjekmi? Men diňe kimdigini soradym. Hawa. Jemlenýär. Hawa. Jogabyňyzy kabul edýär. Jogabyňyzda Pifagor. Hawa. Pifagor Samosly. Kabul etdik. We Bäsleşik öňki tertipde dowam edermika? Ýene deňe-deň hasap bile dowam edersmi? Bilýän, edilse Kerwen begenjek. Ýöne Kerwen häzirki oýnalýan utuk sizde däl. Yş göçürip bilersiňiz, Maýsa. Galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy?

Wagt saklaýar. Maýsa, kim jogap berýär? Bu sowala özüm jogap berjek. Maýsa diňleýär. Demokrit. Demokrit. Demokrit. Işleri barada aýdyp beriljekmi? Demokrit şu atomlardan ybaratdygyny aýdýar, ýer ýüzüniň esasy. Diýmek, Bolýar. Ol işini bilýäňiz, şeýlemi? Şol iş filosofiýa degişli diýip kabul edip bilerismi? Şu dünýäniň esasy hakynda aýdýardy, näme esasynda duran, esas atomlardan ybarat diýip filosofiki pikirlerini aýdýar. Gabat getirip bileris, şeýlemi? Ýöne, sowalda aýdylýan sözlere üns berdiňiz, howlukmaň. Men siz bilen gürleşip otyryn. Antik filosoflaryň içinde, diýmek filosof kän, döwründe kän, Içinde ilkinji bolup, filosofiýany takyk ylymdan tapawutlandyryp başlaýar. Gara dowamlygy bar. Meň diýjek bolanyma düşündiňiz. Sizem gutaryňky jogabyňyzda galdyňyz. Men kabul etdim. Mähriban talypýaşlar, edil şu munutda bäsleşigiň ýene bir şerti oýna girýär. Çünki göterimli oýun utuk sany başlaýar. Siziň jogabyňyzam ýalňyş we biz bäsleşigi Ýene sowalymyz bilen dowam edýäs. Sowal. Iki sany şöhläniň bir nokatdan çykyp emele getirýän şekiline näme diýilýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Bu soraga men özüm jogap bermek. Özüňiz jogap berýäňiz. Bir nokatdan çykýan iki şöhlä burç diýilýär. Burç diýilýär. Bir ýagdaý bar-da, Kerwen. Jogabyňyzy kabul etdim. Ýöne, şeýle bir ýagdaý bar, kä halatlarda sowaly özleşdirmek däl-de, ilkinji bolup yşky ýakmak esasy orun eýeleýär, şeýlemi? Siz muny utduňyz, sowalda-da utduňyz, gutlaýan! Çünki, mähriban watandaşlar, talyp ýaşlar, görşümiz ýaly, jemleýji sowala Kerweniň topary, hususan-da Kerweniň özi dogry jogap bermek arkaly, bizde göterimli oýun utuk usuly oýnalýardy we jemleýji sowal üçin adaty utukdan bir utuk artyk boldy hem-de iki utukdy. Siz bir hasap ile barýardyňyz we garşydaş toparyňyz iki. Siz özüňizdäki bar bolan bir utuga dogry jogap ile iki utuk goşduňyz. Şeýle hasap bilen siz bäsleşigiň bu duşuşygyny, özara duşuşygyňyzy üç-iki hasap bilen jemlediňiz. Kerwen. Ägilikçe siziň toparyňyzy tüýs ýürekden gutlaýas we Maýsa siziň toparyňyzada ruhdan düşmezlik haýyş edýäs we Aknabat mugallym size Düzgünnamanyň bu mümkinçiligini döredip berýär çünki ne iki toparyň arasyndan topar başysyny üýtgetmezden topar agzalaryny beýleki bäşisini gerek bolsa bu topardan alyp goýup jerini çalşyp bilersiňiz we şeýlelik bilen täze düzümiňizi jemleýji tapgyra çykarmaga mümkinçiligiňiz bar muny arakesmede eder. Häzirlikçe bolsa toparlar sizi garaşylýan meýdança ýollaýar. Köp sag boluň. Üstünlik emraňyz bolsun. Ine Mähriban Watandaşlar ýene talyp ýaşlar Heleklerne bäsleşigiň birinji duşuşygyny jemledik. Birinji duşuşygyň jemleri Kerweniň topary üç, iki hasap bilen bäsleşigiň duşuşygyny jemledi we saýlama jemleýji tapgyra taýynlyk görýär. Häzirlikçe bolsa Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlaryndan düzülen toparlary topar agzalaryny uly hormat bilen, şatlyk şowhun bilen öz aramyza çagyryp, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň zehinli talyp ýaşlaryndan düzülen toparlar, topar agzalary, olaryň birinjisi, Berdiýew Atamyrat. Atanyýazow Ysmaýyl. Çaryýew Baýmyrat. Naşyýew Eziz. Çaryýew Guwanç. Toparbaşy Bolmamedow Yklym. Şeýle-de bular üçin garşydaş topar, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýene bir topary, topar agzalary, Hydyrow Myrat, Ýagmyrow Atlyguly, Annageldiýew, Berdimuhammet, Annadurdyýew, Ýalkapberdi, Salaýew, Agabaý, Toparbaşy, Koçkarow, Atajan, Atajan, Sereder, Yklym, toparlaryňyza üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýär. Edil ýaňky tertipde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp ýaşlaryndan düzülen toparlaryň bäsleşiginiň duşuşygynyň geçirilişi ýaly, edil şol tertipde, Siziň bilen hem şeýle bäş sowal hem-de sowallaryň arasyndaky şertler bilen dowam ederis. Sowalnamanyň içinde öz bilim alýan ugruňyza, ýagny lukmançylyk ylymlaryna ýeňilleşdirilen görnüşde gabat gelmegi ahmal, gabat geler, bar we beýleki ugurlardan, ýagny taryh, edebiýat, olardan hem gabat gelmegi ahmal. Umumy bäş sowal bäş utuk ugruna oýnaýar. Şertleri gaýtalap oturasy iş barmy? Ýok. Bilýäňiz we ylalaşýaňyz. Onda biz gönden-göni sowalnamaň ilkinji sowalyny başlaýas. Sowal. Nerw öýjüklerinden, neýronlardan, nerw dokumasynyň esasy funksional elementlerinden hem-de kömekçi öýjüklerden, neýronlardan durýan dokuma, Diýip näme aýdylýar? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Şu soraga Agabaý jogap berýär. Diňleýän. Diňleýän Agabaý. Biziň pikirimçe, şu soragyň jogaby sinus bolmaly. Sinaps. Synaps. Kabul edýär. Yklymy lalaşýaňyzmy? Ýok. Diýmek, sizde başga jogap bar. Agbaý. Men siz bilen lalaşyp bilemok. Häzirki ýagdaýda yklym bilen ylalaşýan. Yklym, siz wagty ulanjakmy ýa göni jogap berýäňizmi? Wagty ulanýas. Wagty ulanýaňyz. Gerek size. Dowam edýär. Sadaja bir jogaby bar mysal diýip.

Guwanç jogap ber. Guwanç diňleýäs. Biziň pikirimçe şu soragyň jogaby nerw dokumaň özi. Nerw dokumasy ýagny. Nerw dokumasy. Hawa. Kabul etdik. Yklym, siziň beren jogabyňyz dogry. Indiki sowalda Pikirlenmeli bolsaňyz gerek. Çünki edil öz ugruňyza degişli däl. Yklym, Atajan. Taýyn bolsak sowaly men size aýdýan. Sowal. Daş asyrynyň birinji döwri nähili atlandyrylýar? Wagyt gitdi.

Baýmyrat. Şu soragyň jogabyna paleolit diýip jogap beriň. Paleolit. Toň jogabyň şol. Kabul edýär. Kabul. Atajan. Siz näme pikirlenişdiňiz? Ylalaşýaňyzmy? Ylalaşýaňyzmy? Pikir jiňlenýäňiz. Biziň topar ylalaşanok. Lalajanok. Diýmek, yşky ilkinji ýakyp yklymy dogry edipsiňiz. Häzirki utugam sizde. Gutlaýan. Polýalit diýip atlandyrylýar. Mähriban talyp ýaşlar, ine, häzir biz ýene-de Oýnuň utuk berlişiniň göterimsiz usuly bilen dowam edýäs we indiki sowalymyza, a indiki sowal bizde üçünji sowalymyza geçýäs. Üns berýäs. Üçünji sowal. Sowalyň göwrümi bar. Gerek bolsa belläň. Iň sada dialdegid, dialdegid O, H, C, Keseçyzyk, CHO. Onuň kristal we suwuk halyndakysy sary, gaz halyndakysy ýaşyl reňkde bolýar. Onuň ereme nokady on bäş gradus, gaýnama nokady elli biti onda dört gradus. Sowal, Bu gürrüňi edilýän zady atlandyryp beriň, wagt. Gitdi. Wagt saklaýas. Üçünji sekuntda. Atajan kim jogap berýär? Şu soraga Agabaý jogap berýär. Agabaý diňleýär. Agabaý. Jogabyňyz. Agabaý wagt almaň. Finalda şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Men siziň jogabyňyzy ýalňyş diýip kabul edýän. Jogabyňyz. Bir. Agabay iki. Üç. Şa Köp sag bol. Yklym. Galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Hawa ulanýas. Dogry edýäňiz. Dowam edýär. Bäsleşigiň şertleri saklanjakdyr, talyplar. Diýmek, wagt gutarmazdan öň saklaň bolsun. Wagt saklaýar. Bakalım kim jogap berer? Ismail jogap berer. Ismail diňleýär. Ismail. Şu soragyň jogaby etan dial diýip pikir etýän. Etan dial. Dial. Agay siz şony aýtdyňyzmy? Şaýolal diýip diýdim. Şavel Aldegidi. Eşden ölenem ulanjak däl ekenler Atajan. Şo ikisi bir zat ýöne. Şeýlemi? Hawa. Ba başgaça nomenklatura. Yklym jogaňyzy kabul etdi. Häzir hasap bizde näçede? Iki nol. Iki nol. Indi bolsa hasap Göterimli oýun utuklygna geçýär. Gysagyryn. Diýmek, iki tarapdan hem nädogry jogap aldyk diýip hasap edýäris. Çünki Atajanyň topary wagty bilen jogap bermedi, a Yklymyň topary bolsa beräýende-de ýalňyş jogap berdi. Siziň duşuňyzyň Dördünji sowaly. Sowal, Ol himiki elementleriň periodik sistemasynyň birinji goşmaça toparçasynda ýerleşýär. Onuň atomynda daşky elektron gatlagyň s orbitasyndan iki elektronyň biri daşkydan öňdäki gatlagyň üç d orbitallaryna geçýär. Üçünji elektron gatlagyň d orbitallary dolýar. Iň daşky gatlagynda bir elektronyň bardygy üçin onuň atomy plýus bir okslenme derejäni ýüze çykarýar. Sowal, Bu himiki element nähili atlandyrylýar? Wagt gitdi.

Wagt akýar. 57-nji sekuntda Atajan kim jogap berýär? Atajan. Şu soraga Atlyguly jogap berýär. Diňleýär. Meň pikirimçe şu soragyň jogaby seziý. Sezium. Sezium. Gutarmy çyragyňyz çor? Haw. Kabul edýän. Kabul etdik. We yklim ulanaýaňyzda 3 sekunt wagtyňyz bar. Ulanýaňyzmy ýa-da jogap berýäňizmi? Çünki Atajanyň jogaby ýalňyş. Ulanýaňyzmy? Yklim? 59-a basmaly bolýarmy soň onda? Hawa. Jogap beräýjekmi?

Gutaryn jogaňyzam şol. Kale. Jogaňyz şonda jemlenýär. Şeýlem. Aw. Kabul et. Aklem. Sowal bermän kam aýtdym, a sowalyň göwrümi uly, jogaby juda gysga. Diýmek, siziň hem jogaňyz ýalňyş. Iş göçürip bilersiňiz we biz dowam edýäs. Görşümiz ýaly, hasap iki nollugyna dur. A oýnalýan utuk sany bolsa üçe bardy. Diýmek, häzirki pursatda jemleýji bir jogap beriljek. Jemleýji sowalyna dogry jogap berip ýetişen topar gönden-göni bäsleşigiň bu duşuň jemini jemleýär. Çünki üç utugy şolar alýar, dogry dälmi? Bizde göterimli oýun utuk usuly oýnalýar we Häzirki oýnaljak utugam üç utuk. Diýmek, eger Yklymyň topary dogry jogap berse, onda bäş nol hasap ile duşuşygy jemleýär. Eger Atajanyň topary dogry jogap berse, onda üç iki hasap bilen ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi bar. Ýene bir zady ýatladýan, Atajan, Yklym, şeýle bir soraglar ýüze çykýar-da, ähli zat gönden-göni yşk ýakýan agzaňyza bagly. Sowalyň özünde kynçylyk ýok. A. Haýsy biriňiz bolsa ilki jogap bermäge mümkinçilik gazanmak gerek. Siz maňa düşündiňiz. Men sowaly okaýan. Sowaly okamankam size ýene bir zat aýdaýyn. Takyk jogap bermek wajyplygy ýok. Ortaça. Nähili sowal bolsa-da, şoň jogaby özüňiz düşünersiňiz. Jogabyny ortaça aýdyň. Takyk aýdyp bilseňiz hasam gowy. Mendäki bar bolan jogaby haýsy biriňiňki ýakyn gelse, onda men şony dogry diýip hasap ederin. Diýmek, Merjen mugallym, häzirki oýnaljak sowala iki topara-da mümkinçilik bereris. Ýöne, bir tarapy bar, eger iki toparam şo bir manyda bir sowal, jogaby berseler, onda ilkinji wagty saklana biz utuk hasany bereris. Dogry. Dogry. Diýmek, galany mähriban talyp ýaşlar siziň bilen. Sowal. Adamyň beýnisiniň agramy ortaça näçe gram? Aýdyp beriň. Wagt saklaýar. Birinji sekuntda. Diňleýäs. Yklym kim jogap berýär? Guwanç jogap berýär. Guwanç. Biziň pikirimizçe şu soragyň jogaby bir ýarym kilogram töweregi. Atajan, size galan wagty ulanmazdan jogap bermeklige mümkinçilik berýär. Eger siziň berjek jogabyňyz has mendäkä ýakyn gelse, onda men siziňkini hem pikirlenmäge mümkinçilik alaryn. Wagt ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Kim jogap berýär, dessine aýtmagyňyzy haýyşt edýän. Ulanmak bolanok. Ýok. Dessine Atajan, dessine jogap berýän. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Berdimuhammet jogap berýär. Berdimuhammet, diňleýän. Biziň pikirimizçe şu soragyň jogaby sekiz ýüz gram. Sekiz ýüz elli gram. Sekiz ýüz gram. Sekiz ýüz gram. Hawa. Kabul. Gyzykly pursat. Diýmek, häzirki pursatda bir gyzykly bir pursat. Çünki bäsleşigiň bu duşuşygyň netijesi. Üç sany dogry jogap bilen bäş nol hasaby bilen Yklymyň topary ýeňiş gazanýar. Gutlaýarys! Çünki mendäki bar bolan, Merjen mugallym, mendäki bar bolan jogap bir müň dört ýüz gramdy. Iki ýokary okuw mekdep hem özüne berlen mümkinçiligi ulandy, özara bäsleşdiler. Indi biz häzir indiki tapgyrda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň toparynyň täze düzümini, eger şeýle ýagdaý bar bolsa, hem-de Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň toparynyň, çünki yklymyň toparynyň täze düzümini biz ýene sanlyja pursatlardan şu meýdança çagyrarys. Köp sag boluň! Üstünlik hemraňyz bolsun! Köp sag boluň, mähriban talyp ýaşlar! Mert, eziz watandaşlar, mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, biz bäsleşigimiziň bu sanynyň iki duşuşygyny jemledik we birinji, ikinji duşuşykda öz talyp ýaşlaryňyz özara ýaryşdylar we size şeýle mümkinçilik berdik, ýagny şolaryň içinden has bir güýçlülerini saýlap, jemleýji tapgyrymyza çykarmaklyga mümkinçilik berdik we sizden täze düzümiňiz bar eýýäm. Şol on iki talybyň içinden her ikiniňki şeýlemi? We bilşimiz ýaly, bäsleşigiň birinji duşuşygynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp ýaşlary, Maýsanyň topary, şeýle-de Kerweniň topary özara ýaryşdylar we Kerweniň topary ýeňiş gazandy hem-de häzirki pursatda Kerweniň topary başylygynda beýleki bir topary çagyrar we dowamlykda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlaryndan düzülen toparlaryň arasynda Atajan we Yklymyň toparlarynyň arasynda Yklymyň topary ýeňiş gazanmagy başardy we häzirki pursatda Yklymyň topary başylyk etmekliginde olaryň toparyny hem meýdançamyza çagyrarys, täze düzümini. We, mähriban talyp ýaşlar, ine, bäsleşigimiziň hem üçünji we jemleýji duşuşygy häzirki pursatda iki ýokary okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda geçiriler. We, adatdaky ýaly, ine, duşuşygyň başynda Uly hormat bilen, şatlyk, şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen toparlary meýdançamyza çagyrýas. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň toparynyň täze düzümi, Çukurowa Maýsa, Baýramgeldiýew Allanur, Abraýewa Jennet, Jumadurdyýew Perhat, Jumaýew Rozy, toparbaşy Berdiliýew Kerwen. Kerwen, toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýär we indiki bir topar, Kerwen, garşydaşyňyz ejiz däl. Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň topary, toparyň täze düzümi, Çaryýew Baýmyrat, Ýagmyrow Atlyguly, Annageldiýew Berdimuhammet, Naşyýew Eziz, Çaryýew Guwanç, hem-de toparbaşy Bolmamedow Yklym. Yklym, siziň hem toparyňyza üstünligiň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin. Mähriban talyplar, toparlar, Kerwen, Yklym. Birinji, ikinji duşuşykda siz öz şol wagtky toparyňyz bilen ýeňiş gazanmagy başardyňyz. Gowy zat. we ol ýerde dürli ugurlardan sowallar berildi we Yklym sizede Kerwen sizede öz bilim alýan ugruňyzdan sowallar berildi jogap bermäge mümkinçilikler berildi we başga başga ugurlardan hem şeýle ýagdaý boldy. Netijelere görä siz ine bu ýerde täze bir toparyňyz bilen meýdançada otyrsyňyz. Gutlaýas. We indiki beriljek bäş sowal düýbünden öňkülere meňzemez. Çünki zehin soraglar bolar. Diýjek bolýanym, alty adam bolup, özara pikirlenişip, hökmany suratda dogry jogabyny çykarmaga mümkinçilik boldy. Mähriban talyp ýaşlar bäsleşigiň jemleýji oýny üçin ilkinji sowal. Öz soragy däl. Ýöne, jogap berilmegini talap edýär. Näme şol? Wagt gitdi. Wagt saklaýas, üçünji sekunt. Kerwen, kim jogap berýär? Bu soraga men jogap berjek. Diňleýän, Kerwen. Jogaby. Kabul. Kerwen. Biz muny dogry jogap diýip kabul edip bilemzok. Hem-de elli ýedi sekunt wagtyňyz bar. Yklym, kim jogap berýär? Jogap berýäňizmi ýa-da wagty ulanýaňyzmy? Ulanýas. Ulanýaňyz, dowam edýär. Sadaja jogaby bar. Men.

Wagt saklaýar. 57-nji sekuntda. Bize atly atly jogap berýär. Atly goly. Diňleýär. Meň pikirimçe şu soragyň jogaby salam. Salam bermek. Salam. Gutaryp çygaňyz şol. Aw. Kabul edýäs. Siziň jogabyňyz hem ýalňyş. Köp sag boluň, mähriban toparlar. Birinji sowalymyza e, dogry jogap häzirki pursatda alyp bilmedik. Iki tarapdan hem we oýun utuk usuly göterimli hasaba geçýär. Diýmek, indiki beriljek sowala haýsy topar dogry jogap berse, onda iki utuk alar. Mähriban talyp ýaşlaryna häzirki pursatda bu duşuşygyň ikinji sowaly. Sowal. Özi bir bolup, iki bolup bilmedik zat näme? Iki bolup, üç bolup bilmedik zat näme? Wagt

Wagt saklaýar. Klem. Biziň toparymyzdan Atlyogul jogap berýär. Atlyogul, diňleýäs. Diňleýän. Meň pikirimçe, şu soragyň jogaby. Özi bir bolup bilmeýän zat näme? Bir bolup iki bolup bilmedik zat näme? Birlik san. Iki bolup üç bolup bilmeýän zat ikilik san. Dowamlykda. Üç bolup bilmeýän dörtlük san. Gutaryň çygaňyz şol? Ýok. Özi bir bolup, iki bolup bilmedik zat. Dogrymy? Bir diýdiňiz. Eger men alak etdim, şo biriň üstüne ýene bir birligi goşsam näme bolar? Iki bolarmy? Ýöne özi bolmaz. Ýöne iki bolar. Hasaby üýtgedip bolar. Bärde bir takyk bir zada garaşýar. Dogrymy? Şeýlelik bilen siziň jogabyňyz ýalňyş. Biz dowam edýäs we elli dokuzynjy sekuntda çyrany öçüräýiň öklen. Elli dokuzynjy sekunt Kerwen. Biz wagt berip bilemizok, eger jogap berjek bolsaňyz şu wagt kabul eder. Jogabyňyz barmy? Kerwen, jogabyňyz. Ýagny islendik bir zadyň jogaby. Toňçaňyzam şol. Kerwen siz iki minutda ýallagan pikirleniňiz, gelen netijäňizem islendik bir zadyň jogaby. Şeýlemi? Hälki akna atmalym bizde gabat gelen meselä gaýdyp gelmek isleýän-dä. Özara duşuşygyňyzda. Dünýä bazary. Iki jogapdan biz bir jogap çykaryp bildik. Diýmek, islendik zadyň iki jogaby bolup bilýär. Siz halkara söwda guramasy diýdiňiz we mendäki dünýä bazarydy. Iki sany jogap boldy. Ikisinem şo bir zada jogap diýip berdik. Diýmek, häzirki pursatda siziň hem berýän jogabyňyz Ýalňyş. Men ýekeje jogapçy. Üçünji sowal. Indi dörýär. Bu ýerde-de zehinini barlamaga juda gowy mümkinçilik. Düşünensiňiz diýip umyt edýän. Sowal. Konfutsiýnyň taglymatynyň yzyny dowam ediň. Taglymat, Garaňky jaýda gara pişigi tutmak kyn. Has hem kyn eger-de ol wagt ýitse. Wagty saklaýas. Kerwen, kim jogap berýär? Eger-de pişik şol jaýda ýok bolsa. Eger-de ol ol ýerde ýok bolsa. Gutardy jaňy şo. Şo. Kabul edýän. Ediň. Kabul etdim. Megerem pişigiň reňki gara bolsa, gara pişik bar. Dogrymy? A gara bolan ýagdaýynda näme? Şo bir zat bolmazmy? Ýa gara bolsa-da tutup bolardymy? Maýsa. Içinde bar bolsa şony tutup Islendik bolýar. ýagdaýda Awa. bolardy. Birjen. Eger-de ol Jogany aýtdy, aknagt bol. Jogany kabul etdik we jogabyň netijesi hem-de ikinji sekuntda sakladyňyz. Nädenede siz oýundan çykmak mümkinçiligini aýyrdyňyz, ýalňyş jogap bilen. Siz jogap berdiňiz. Jogaňyzy kabul etdik. Häzirki ýagdaýda Biz göterimli oýun utuk-usulyny dowam etdirýärdik we bizde iki sany utuk durdy. Üçünji sowal berildi. Diýmek, häzirki ýagdaýda, eger ýalňyş alan ýagdaýymyzda, jogap alan ýagdaýymyzda oýun utuk san üçe geçjekdi we indiki sowala geçiljekdi. Ýöne bu wagt däl. Siz üç nol hata bilen hasaby açdyňyz. Konfutsiýniň Konfutsiýniň taglymatyny dowam ediň. Garaňky jaýda gara pişigi tutmak kyn. Has hem kyn, eger-de ol ýok bolsa. Dowam edýäs. Kerwen berekella. Biz dördünji sowal bilen bäsleşigi dowam edýäs. Yklym ruhdan düşmeli däl. Netijäni düýpgöter üýtgetmäge heniz mümkinçilik bar, eger siz häzir dogry jogap berseňiz. Kerwen, size-de tijenmek gerek, munuň özi siziň intäk ýeňiş gazandygyňyz däl. Şeýle-de bolsa, hasap üç, nol. Üns bermegiňizi haýyşt edýän. Dördünji sowal. Rowaýatdan. Bu ýerde men size ýene bir kömek edeýin. Bu ýerde hökman bolly diýilen, bolan diýilen zat ýok. Ýöne rowaýatdan bir mysal getiriler hem-de şol ýagdaýda çözülen çözgüt barada sowal bolar. Diýmek, siz şonuň çözgüdine gabat getirmeli. Megerem, özüňizi şo ýerde goýup görmek ýerlikli bolardy. Şonuň ýagdaýynda, şonuň ýerinde goýup görmek ýerlikli bolardy we siz nähili çözgüt çykarardyňyz? Ine, muny biz häzir barlap göreris. Rowaýatdan. Sowal. Bir adam daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bir gün işden öýüne gaýdyp barýarka, bir ötegçi bilen söhbetdeş bolýar. Ötegçi ondan näme iş edýändigini soranda, ol ýer işleri bilen, ýagny daýhançylyk bilen meşgullanýandygyny we her günki azap hakynyň laýyk üç tylladygyny aýdýar. Ötegçi oňa ýene sowal berýär. Bu üç tyllany nämä harç edýändigini soranda, daýhan oňa şeýle jogap berýär, Bir tyllany bergime berýän, bir tyllany karz berýän, birini özüme harçlaýan diýip jogap berýär. Sowal, Daýhanyň bu syrly jogabyny düşündirip beriň. Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Ataş, ýatma çaş. Yklym, kim jogap berýär? Atlyogly jogap berýär. Atlyogly diňleýän. Atlyogly. Meň pikirimçe, şo bergisini berýän tyllasy öz ene-atasyna, karz berýän tyllasy öz çagalaryna. Iň soňky tyllanam özüne. Jogabyň üstünde pikirlenmek gerekmika? Ýok. Diýmek jogap dogry. Islendiklem. Sebäp Mähriban talyp ýaşlar yş göçürip bilersiňiz. Hasap üýtgedi we üç bir hasaby. Bäsleşigiň bu duşuşygynyň jemleýji sowaly. Şeýle ýagdaýda Yklym men size şeýle teklip bilen ýüzlenmäge borçlanýan. Çünki hasaby deňlemek maksady bilen. Bar bolan agzalaryňyzyň içinde has güýçlisi diýip saýlanyňyzy galdyrmaga mümkinçiligiňiz bar. Ullanýaňyzmy? Ullanaýyn. Hawa, ulanýas. Ulanýaňyz. Kimi galdyrýaňyz? Haýal etmän çözmegiňizi haýyşt edýän. Wagt almazlygy haýyşt edýän. Kimi galdyrýaňyz? Berdimuhammet galýar. Berdimuhammet galýar. Berdimuhammet galýar. Beýleki agzalaryny ine bu ýere çagyrýan. Ol nähili mümkinçilikleri alýar? Ýagny, berilýän jogaby eger dogry bolsa, onda adatdäkiden bir utuk artyk alýar. Adatdäki bizde bir, diýmek, häzirki pursatda iki utuk alar. We eger dogry jogap berse, ol düşnükli zat. Häzirki ýagdaýda wagt beriler. Ýöne wagty siz saklamarsyňyz. Wagty Berdimuhamet saklar. Çünki Berdimuhamet wagty saklandan soňra ilkinji bolup jogap bermäge mümkinçilik alýar. Hem-de eger oň jogaby ýalňyş bolan ýagdaýynda onda Size jogaby pikirlenmäge mümkinçilik bereris we jogabyňyzy almaga mümkinçilik taparys. Ylalaşýas. Towa. Siz nähili pikir edýäňiz? Ylgamaklyk bilen ýöremekligiň tapawudy nämede? Jogap beremeziňizden öň ylgamaklygyň ýöremeklikden hem haýal, hatda duran ýeriňde hem bolup bilýändigini unutmaň. Wagt gitdi.

Wagt saklaýar. Berdiň Mehmet jogabyňyz. Meň pikirimçe şu soragyň jogaby düýşüňde ýylgamak, ýöremek we durmak. Düýşüňde? Hawa. Jogabyňyzy kabul edýär. We Uskoçra. Jogap ýalňyş. Kerwen sizde jogap barmy? Kerwen isteseňiz jogap bermänm. Netije aýdyň. Biziň jogabymyz duran ýeriňde ýöräp bolanok. Ylgap bolýar, ýöne ýöräp bolanok. Beýlede bolsa jogap ýalňyş. Kerwen men diýdim-ä jogap bermän bilersiňiz. Sizde üýtgedjek zadyňyz ýok. Ýöne geliň bu soragyňam üstünde durup geçeliň. Sowal. Siz nähili pikir edýärsiňiz? Ylgamaklyk bilen ýöremekligiň tapawudy nämede? Jogap beremeziňizden öň, ylgamaklygyň ýöremekden hem haýal, hatda duran ýeriňde hem bolup bilýändigini unutmaň. Sizem şony gaýtaladyňyz. Ol jogap däl. Siziň esasy üns bermeli zadyňyz, men şo jogaby bermezlik üçin bu ýerde aýdylan, duran ýeriňde şo jogaby bermezlik üçin şuny sowalyň içinde bardy. Diýmek, Dogry jogaby. Jogap, Ylgaw ýöremekden tizlik bilen tapawutlanmaýar. Ýöräniňizde elmydama haýsy hem bolsa bir aýagyňyz ýer bilen degişýär. Ylganymyzda bolsa endamyzyň hiç bir nokadynyň ýere degmeýän pursatlary bolýar. Üç, bir hasaby bilen, türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp-ýaşlary ýeňiş-gazanan gutlaýar we Kerwen Akmurat mugallym, gazanan üstünligiňize tüýs ýürekden gutlaýarys. Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp-ýaşlary Yklym toparyňyza hem-de ähli tomaşaçy talyplaryňyza-da köp sag bolsun aýdýas we gatnaşanyňyz üçin sag bolsun aýdýas. Ýöne Kerwen siziň toparyňyza, hususan-da Yklym toparyňyza heniz-de çärek finala, çärek tapgyra gatnaşmaga mümkinçilik bolmagy ahmal. Sebäp Ýigrimi sany ýokary okuw mekdebiň arasynda on sany duşuşyk geçirilýär we soňra utulan toparlaryň arasynda ýokary görkezijilerden taý gelmeýän topara taý tapylýar. Muny soň aýratyn düşündireris. Häzirlikçe bolsa Kerwen size ýüzlenmek isleýän Aklygat mugallym. Sanly wagtlardan soňra siziň şu tapgyryň indiki sanyndaky ýeňijiler bilen siz çärýek tapgyrda duşarsyňyz. Duşuşyga geleniňizde toparbaşynyň Yşk ýakýan agzanyň we beýleki agzalaryň düzümine hiç hili ýagdaýda üýtgetme girizeňzok we şunuň bilen hem indiki tapgyrlara gatnaşýarsyňyz. Ýene bir ýola talyp ýaşlara ähli jaýyňyza sagbossun aýdýas hem-de okuwlaryňyzda işleriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Merjen mugallym, Aknabat mugallym gatnaşygyňyza köp sagbossun aýdýas. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar ine bäsleşigiň bu tapgyrynyň hem bu sanynyň hem netijeleri bilen ähliňiz eýýäm tanyş. we bäsleşigiň netijelerine görä, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty bäsleşigimiziň bu sanynda ýeňiş gazanmagy başardylar, şeýle-de indiki çärýek tapgyrymyza gatnaşmaga hukuk gazandylar. Gutlaýarys we şu ajaýyp pursatda hormatly Prezidentimize, mähriban hem Gahryman Arkadagymyza okamaklyga, öwrenmeklige, döretmeklige, päk zähmet çekmeklige döredip berýän Ähli mümkinçiliklerine çäksiz alkyşlarymyzy, sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Şeýle-de, mähriban adamlar, her biriňiziň asly halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwlaýarys. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäris. Ine, şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilenem, Ýaşlyk teleýaýlymy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, şeýle-de Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň bu gezekki sanyny hem geçirip durýarys. Ýene ýakyn günlerde, hususan-da, laýyk bir hepdeden görüşýänçä, hoş sag boluň!